Danki Bob, danki Ailin. Sigur pa loke ta trata e movishon, e kobertura ku nos ta bai tresiendo bo pasando e CDnan pa si na abo unda ku bo ta, bo ta sinta trankil den bo kas i disfruta den momentu aki na CD Oraño. Esei ta serka Anthony Amadeus Godet ku nos ta aki. Manera semper nos ta ku mi no ta semper riba pia nunka na rudia. Señor Godet. Aneta, Ke ora bo bisa e asete bisa bo sin miedu? Pasa bo así, bo yega bo sega aki. Felis di nochi. Sigur pa loke ta trata tene momentonan aki, resultado kanando kon bo ta mira bek riba e loke ku e resultado ta biniendo pa Partido Frente Obrero? Bon, e ta konsí kaba ku nos no ta alkansá e kantidad di fotonan. Nos ke gradisí esnan ku a saka asiento. Nos ke gradisí esnan ku a vota Pa frente obrero y prome esaki mi ta declara cu mi ta stop di lucha pa e pueblo kinanan, mi ta entrega mi retiro na partido tambe como lider politico, mañan lo mi entrega mi retiro como miembro di Parlamento di Kòrsou y ban wak ki ta bin pa futuro pa esnan cu dkashnan a vota pa un buen bienestar y ami dkashnan lo retra pa Fo'i politica y no mea tende cu mi animalnan awe e concierto ma a busca un un yuana cu tabata cana den den am desierto e yuaninan un yu yuana no mea dun'e atencion amor pa crea e yuaninan pasobra un bia mas bo ta lucha bo ta entrega bo bida sa sacrificio y tok den e casonan pa cen pa cen cen dollar pa ser riba ta Yahweh, un pueblo ta bende su dignidad y un bes mas y m'a papia orante cu Señor Carolina, un homber fe banda riba te banda bao, pa mi un incansable luchador, m'a bis'e, Ban atende cosnan pa nos mesa awo y ban laga pueblo dicidi locual na dice Yahweh y haña e consecuencia of e parti posivo di e cashnan pa locual nan a dicidi awe. Amen, Ami, entande awe, Andy Goedel, no yamai mas. Mi ta bendie cu mi besnan na cas y de casnan pueblo, suerte, tur cos bon pa bosnan, y ami de casnan ta bendie pa mi mes awo, despues di bini cinco aña cu m'ha lucha incansablemente pa e pueblonan, un bia mas, no, no bad loser, pero un bia mas, hopi amor mi ta tin pa nos pueblo, pues si pueblo a dicidi cu ta bende su dignidad pa voto, kiain por haci, danki pueblo. Nos ta sigui den fundashonnan ku nos tin i tambe pa atendé ku nos den kunuku ku nos tin nos nos patinan di di mata, di di di fruta i manera mi a bisa hoy kaba un aña un yuana ora no bai na e otro kanal di kompetishon di televishon un yuana bibu un yu yuana muriendo di hamber mi a bisa ban kas kumi i den kas mi ta kuida e besnan i sigur sigur e ka rato mi hasi un apelashon dje mi ta bira. Wak mi yama mi danki ku no manera lokual ta pasando na Kòrsou mi amas pueblo no yama mi mi ta kla ku politika m'a retirá fo'i politika m'a retirá fo'i di parlamento ki Dios benshoná boso kada un mi amas danki pa e sosten ku boso a duna mi tur e tempu ku m'a mi tabata den politika binsi ku aña no renkor mi amas ku hopi amor m'a tra pa nos komunidat. Si pueblo disdi pa otro pueblo, bon suelta. Si mi scucha Señor Godet papia sneaky, ken ta bay bira lider pa loke ta trata of ta bay habri un eleccion mira esunnan cu ta riba lista aki pa mira cu tin un persona cu ta bay lidera e partido fort. Bon, ten e casonan mi ta entrega mi retiro na directiva, mi ta entrega mi retiro na Parlamento, entante mañan, mañan mainta, Y e directivo tin wak ken ta esun cu ta bay track e patriotnan, un patriota di gloria, di cuarenta y tres aña di existencia, un patriota cu semper a yuda e pobernan, mira mas pobernan mes no a duna contesta na na frente obrero, mira mas e e consecuencia cu ta bini keremi ta devastador pa pa nos comunidad, pero mi no ke yiba un mensahe negativo pasobra nos ta den un resultado malo, no, optimista y di e caso nan pueblo por fabor. Atendé e kesnan ku por vota p'e korpu den doló. Pa e sika nan, Primer Mas Anthony Godet no ta disponibel mas pa ningun ningun keho di pueblo pa mi persona, Primer Mas, mi yuanan, mi para nan, mi piská nan i mi besti nan den kurá, mi mata nan, mi fruta nan, e nan mi ta duna e amor i kariño. So, ora bo yega kas, e kachó sikier ta wou, ta waya e rabu i wou bo bisau, M'a yega kas, danki di yega kas i, Primer Mas, Un aprecio mi tin pa pa nos comunidad, pueblo mi mas danki di a permiti mi sirbi osan pa e ultimo am sigur binti dos añonan den e respectivo am funcionnan, diputado Eranstraatlid y miembro di Parlamento mi mas sinikor mi a disfruta awoki di un un pensioen bon mereci, pensioen di diputado, pensioen di Staten, pensioen di Eranstraat y pronto pensioen di como ambtenaar mi mas ma ma ma logra pa. Kombatí lo kual mi ta kere tabata un inhustisha kontra di Pueblo Sou, un ke mas ami no falta nada, pero e kaminda Dios ta obra no bisa nos a hasi nos intento, pero si e pueblo no kombatí nos intento, pueblo akudí nesnan ku a duna e konfiansa òf nesnan ku a bende bo dignidat, bo prinsipio pa shen dòler, pa shen florin, shen dòler i shen florin, shen dòler i shen florin, i den e kasonan nos no ta tin plaka un ke mas. Si un elekshon ta ser determiná a base di plaka, un dia mas pueblo tukos bon i suerte. Danki Señor Belén. Tukos bon, benishon, un dia mas éksito pa futuro. Palabranan di lider polítiko di partido Frente Obrero. Manera bo mes a skucha, sigur ku awe el a tuma su retiro, e ta entregá su retiro na parlamento, e ta entregá su retiro, i sigur p'e parti aki, rápidamente i kòrtiku asina aki nos a topa, Señor Royer cu ta lider di partido pan. Señor Royer sigur pa eleccion aki pa bin cu bo iniciativa pa asina duna No ok bon ok bon ok no problem Sorry No no no no tin no tin problema. Eba pan be den den fe no bero no tin pan. Ok no no no tin problema nos ta haci. Bo ta haci bo ta haci otro caminda no aki den. Ok bon.